Азнакай районында чәчүлекләрне кабул итү үтте. Безнең районда ел да язгы кыр эшләренең нәтиҗәләрен барлап, йомгак ясыйлар. Игеннәрнең торышын, агрохимия һәм технология таләпләрен ни дәрәҗәдә үтәүне район Советы аппараты җитәкчесе Айдар Хәлиуллин, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов, Россельхозцентрның район бүлеге җитәкчесе Маргарита Хәсәншина һәм авыл хуҗалыгы белгечләреннән торган комиссия тикшереп, бәя бирде. Быелгы яз инде башка елларга караганда күпкә әйбәтрәк, яхшырак килде. Яңгырлар да җитәрлек күләмдә яуды, Аллага шөкер. Безнең инде көзге культураларыбыз да 100% исән-сау кышлап чыктылар. Алар бүгенге көндә әйбәт уңыш вәгъдә итәләр. Инде киләчәктә дә шулай яңгырлар явып торса, Әзрәк салкыннар безнең инде күп еллык үләннәрне куркытып алды, но алар да ошымәделәр, Аллага шөкер, киттеләр, үсәләр бүгенге көндә инде. Менә бер атнадан без сенаж салуны башларбыз дип планлаштырабыз. Һәрбер хуҗалыкта сабантуйлар үткәч инде сабантуй бәйрәмнәре. Район буенча инде 100 мең гектардан артык мәйданда эш башкарылды. Монда инде 70 меңгә якын чәчүлек эшләре алып бардык. Монда инде кукуруз да бар. Безнең инде мал күп булгач инде 7000-нән артык гектарда кукуруз чәчтек. Яңа культуралар дан инде менә Союз агро хуҗалыгы җитен, киндер культураларын чәчте, аларны карадык. Менә аларның да тикшерешләре әйбәт, Аллага шөкер. Бусы көндә инде чәчүлекләрне тәрбияләү бара, корткычларга каршы, яфрактан тукландыру, чүп үләннәренә каршы, бөтенесен инде баковый спецта. Инде хуҗалыклар буны инвесторларыбыз инде кас кертәләр, бу инде концентрированный ашлама ның бирәләр э, чәчүлекләргә. Башкалар инде шушы яфрактан тукландырабыз. Инде менә Сабантуй алдыннан һәрбер хуҗалыкның чәчүләрен, аларның кайда ялгышлыклары калган, менә карап, хәзер бер хуҗалыкка урын бирергә дип, бүген комиссиянә чыктык, ветераннар белән, администрация, агрономнар. Һәр хуҗалыкны шулай әйләнеп чыгабыз. 80-дән артык район буенча фермер хуҗалыгы, инде безнең өч инвесторыбыз, Союз Агро, Агрофирма Знакай һәм Агус җәмгыяте. Һәм инде үзебез үз көчләре белән яши торган хуҗалыклар инде безнең. Талгуләк, Мустакимова, Тукай, Марс хуҗалыклары, КФХ Закирова безнең шулай ук крупный э, хуҗалык бит инде. Абдрахманов Ленарлар алар барсы да үз вакытында чәчеп чыгарга тырыштылар ашламалар белән. Дәк бер гектарга без әле пока 61 килограмм ашлама тупладык. Әле кертү бара, кайту әкрен генә бара. Узган елгыдан артыграк. Җыйдык. Ызгыч чәчү эшләре тәмамланды бүген иртәгә инде менә безнең иң соңгы культура карагыдай. Чәчеп бетерәбез, потому что Салкыннар бик куркытып торды да, шуңа без аны иң соңгы срокка калдырдык быел, карар бәйле. Ул да безнең 1200 гектар мәйданны били район буенча, инде ул карабодай умартачыларга да кирәк бит инде, районның һәрбер хуҗалыгында диярлек безнең бар ул, 100 гектар анда. 500 гектар, 300 гектар менә шулай. Ну, быел яңгырлар явып торды, шуңа инде барлык хуҗалыклар да бер тигез бетерделәр чәчүләрне, шуңа күрә алай аерым әйтеп булмый.